kezo vha ri ndi mutale fm for you for all mastermind master of radio ndo dzula murakhudza ipfi ndi bva zwino swika zwezwo ndi tsha basa mthetshelesi ndo vha ṱanganedza nga luimbo lwa manakanaka lu no khou bva kha musiwana ras kangli o ḓa kha vhona tshi ri mufunwa ḽi khou ḓivha ḓinga ḽine ḽa vhori ḽi khou ḓifhisa nga maanḓesesa ḽi khou ḓifhisa nga maanḓesesa nahone ri a zwi funa ri a zwi khoḓa muzika wa radio um wa ṱoḓea wa ṱoḓea tshitshavhani ndi muzika une vho ri ndi wavhuḓi nga maanḓa hei ndi amba uri ndi musi ri tshi khou amba nga nga nga nga zwa venḓa ndi musi ri tshi khou amba nga zwa venḓa ndi khou amba nga zwithu zwine zwa vha uri zwi khou itea nga hanengei fhasi maṱangari kha ḽa tshiombo hangei miramboni ndi nga hanengei miramboni ndi khou amba uri eh, na musi ndi dzi tete ndi yeri ndi ḓuvha ḽine nda vha uri ndi ḓuvha ḽa vhufumi eh, fuṱahe hei eh, kana ndi ri furaru hei ndi ḓuvha ḽa vhufuraru um ṅwedzi u khou ḓivha ṅwedzi wa fulu girimbiri fumbiri ndi ṅwaha um ndi khou ḓo amba uri ndi dzi juni dza 2020 kana ndi ri ndi state dza juni 2020 ho losera kana ndi ri a dzhena ḓuvha mrts ndi khou amba uri matshelo yi eh, ri ḓo vha ri tshi khou dzhena kha ṅwaha kha ṅwedzi uno tovha uri ndi ṅwedzi wa fulwana hei ndi ṅwedzi wa fulwana ndi tshi khou ita neno pherephere zwa uri vhone ah, vha khou ḓiphina nga maanḓa hanefho ne vhone vha vha hone mthigirisi sina ndavha uri vha gaye vha nanyiwa gaye vha khou ita mini landamele ḽo ri vhone vho thetshisamba ke mushumo ndavha uri ndi ya maṱhakhini nga maanḓa Ah, mu- muthu ndi vhone wambisirisa ndi khou amba uri muthu ndi vhone ipfi radio nge vhone vha tikelela ipfi radio nge vhone vha rifha nḓevhe zwa sa raloi a hu no ri eh, kana ndi ri a huna zwine zwa nga vha uri zwi nga ita ngo to ralo fhedzi yambisirisa vha ḓo zwimela zwa uri musi ri tshi khou ḓi tou thoma mafhungo a- a a u dzhena kha ṅwedzi wa fulwi eh, ro ri khou swika kha ḓuvha ḽane ḽa vha uri ndi ḓuvha ḽa vhaswa ra ḓo ita khuwelelo uri hei eh, vhathu vhoṱhe vhane vha vha uri vha nga zwi takalela uri vha ḓe vha- vha- vha vha thume vha tou nyeṱonyeṱo na vhorine kha vha zwi ite nga maanḓesesa uri vha sende milaedza unga vha kha siaṱari ḽa facebook unga vha khamusi kha um kha twitter unga kha instagram hoṱhe ndi mutala fm vha zwi ita nga u raloi ri a kona u davhidzana um vha hone vhathu vhene ro ḓi amba navho bva tsha dzivhege dzo fhiraho u hone muthu no nga mactony ro ḓo haseledza naye hanefhaḽa nga june 16 vha ḓo zwimela zwa uri u hone muthu no nga vusane nṋe matswerani hei naye ro ḓi amba naye ngo tou rala fhedziha um u hone na muṅwe wa vhathetshelesi vhene vha vho ri vha funa mutale fm nga mbilu na muya Eh, ndi sa ḓivhi uri khamusi mafhafhu na tshivhindi ndi sa ḓivhi uri khamusi mafhafhu na tshivhindi nazwo zwi nga vha zwi nga ngomu na fhedzi u hone u ḓivhea sa mukovhe um sigidi ya ndi ndi mukovhe sigidi u bva hafhaḽa ndi kha ḽa khubvi um ndi musi ro no fhira hafhanoni makonde ha ha ṅwali ane a vha uri u ḓo ri vhudza zwinzhi nga u tou ralo um kha nyimbo dzine ra ḓo fara nayo na ngoho o no vha hone muyani kha ri mbo ḓi mu ṱanganedza ngo to rali ri nambe ri pfe zwori ri kana ngafhi na ngafhi mukole sigidi ṅwana mukala ndi khou ṱanganedza kha meke mushumo ya ḓamoni eh, kana ndiri eh, morning boat na master mind master of radio ro vuwa ṅwana mukala nga nga nga uri ni ai ro vuwa nga nṋe ndo vhori ndi amba ṱhakheni vhukimvi vhudzhavhu khathihi na vhudzhelela ndi khou tamba uri muḓipfo tshikondoni khunduni na khanani ma- ma mukove he he mukove yeo ni khou ḓiphina nṋe afho hune na vhone na washu ndi zwa vhukuma ndi khou tamba uri fhedzi na musi ndi ḓuvha ḽa vhufhedzisa musi ri kha ṅwedzi wa juni ndi state dza juni ṅwana mukara 2020 matshelo ri khou thoma ṅwedzi muswa

ndi a kholwa zwithu zwine zwa si khou nwiwa zwa si khou nwiwa nga vhuḓifhinduleli ṅwana mukalaha e mukovhe hai mukovhe u tonga ri o bva muyani mutshilisi kha ri thome ri fhire nga fhano ndi ri mu dzhie mukovhe um ri vhone zwori zwi itisa hani ri vhone zwori zwi itisa hani i khou ḓivha mutala fm but for you for all master mind master of radio ndo dzula murakhudza ipfhi ngo to rado sino zwino u sino timatima mutshilisi vho no khou ṱoḓa uri doba kha vha ye kha website ya vhorine vha ri www mutale fm org org website ya vhorine yo tshintsha vha ḓo zwimela mutshilisa uri a i tsha vha co za yo no vha org eh, sedzana na facebook ndi henefhala ine vha swika vha ri mutale fm ngeno twitter na instagram zwo tou ralo ndi mutale fm youtube channel ndi mutale fm vha ḓo ri doba ngo tou ralo fhedzi mukovhe ro vhuye naye o no vhone muyani futhi mukovhe na ni khou ḓi ṱalutshedza ṅwana mukana

ḽi khou pfala nga maanḓa fhedzi ḽo fhedzisela mukovhei ṋamusi ndi ḽa vhuvhili ḽa vhuvhili ḽo vha nakanaka vha tshi shema vha ri tuesday ḓo ḓo tou nanga vho muthu muthihi ane a vho ri um ni a mu adima yanga ngei nnḓa ni ri vhudze na zwa uri ndi ngani ni khou mu ṋanga ṅwana mukalaha ene na vho ri ni a mu adimaye kana na vho ri ni mu vhona nga nḓila ya khwine ni ri vhudze na zwa uri ndi ngani ni tshi khou mu ṋanga muthu muthihi fhedzi
ndi kune vha amba nga muthu ane muṅwe na muṅwe muṅwe na muṅwe ini tenda na ri vhudza uri ndi ngani no nanga no muthu thi zwino na musi ndi tuesday zwino vha tuesday vha mbo ḓi ri eh, ri vha ri khou tshuza ri khou tshuza hanefhala zwino ni thuza na muthu muthihi na uri ni a mwadimai ni ri vhudze na zwa uri ndi ngani ni khou mu nanga o oh, mutana na mwadimaya mm. ndi vhasha vhunga ndi nyaka mhm. eh, a vho muthu mwadimaya nga kani uri

khezwo vho tshavhunge eh, sigidi u bva fhalani khubvi ḽa vhurandimai eh, o vha ṋanga mukovhe sigidi ndi iṅwe no wavho ri khou amba ne muyani ṋamusi kha vha ḓipfhi vha wantha nga maanḓa vho tshavhungwe eh, muthu ndi vhone kha vha faresese nga maanḓa mishumo yavho u khou i vhona ṅwana wavho no nna rine ri khou ḓi amba uri hai kha vha fare nga u rara zwi a ṱoḓea hezwo ṅwana mukala ri a ṱoḓea nga maanḓa nahone ri khou livha tshifhinga tshaṋu mukovhe sigidi no kona u amba na rine ṋamusi a thi ri

seṱari na facebook twitter khathihi na instagram vha ri ndi mutala fm um ngeno u tshi nyago davhidzana na vhorine kha vha sende message henefho mutsheliso ri ḓo athenda na ngo to ralo u hone muṅwe ene a vhorine ene u khou ṱoḓwa amba muyani ene a ḓivhesa ndi ndi ndi ndi mishumo nṋe tshivhuyu na ngoho kha ri thome ri fhire ngafho none rie ri mudobe u vhuya fhedzi ri sa phanḓa na mbekemushumo ro thoma ra kwaṱa ngafha ri a vhuya thi ri nda ya nduni
ndi muthu wa malamba ri thetshelesa mutale fm radio yavho radio ya vhoṱhe
You're a good soldier, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle.
ndawe nduna ndi na mastermind master of radio production manager wa mutale fm ndi khou isa khwelelo kha maafrika tshipembe oṱhe nga u angaredza uri nga tshino tshifhinga tshi konḓo vhukuma musi ro ṱaselwa nga tshitzhili tsha coronavirus a vha tevhedzele maga oṱhe o vheiwo nga vharangaphanḓa vha ḽino shango vha dzule mahayani naho zwi tshi khou lemela u ṱamba zwanḓa misi yoṱhe lwa sekende dza fumbili nahone nga tshisibe vha si hangwe u ambara mimasiki yavho musi vha tshi ya vhathuni sa vhunga tshivenḓa tshi tshi ri tshisevheli tshi a ṱula dwadze heḽi ḽi ḓo fhira vhuḓifari khe vhu vha ṱhoḓei ya vhahashu mutale fm hashtag for you for all Kezo vha ri ndi mutale fm for you for all mastermind master of radio ndo dzula ndi mambra khudze fm thetshelesi ndi bva zwino swika zwezwo ndi tsho basa ahone mafhungo manzhi ene avho ri ro vha farela one mthetshelesi ahone mafhungo manzhi ene avho ri ro farela one ṋamusi nga ḽavhili ḽa manakanaka ḽavhili ḽine ḽa vho ri ḽo dzengelwa nga maanḓa fhedzi mthetshelesi vha ḓo sumbedza zwo ri um ro vha ro tea ro fara nyambedzano na miss south africa wa vhoriṋe kana ndi ri miss south africa to be ene vho ri u ḓivhea sa shudufhadzo abigail musida um vha ḓo zwimela zwo ri o vha ṱhoni dza mafhungo um eh, dzivhegeni dza muraho black twitter um yo vha i naye yo vha i naye vha tshi khou ḓi amba zwo ri o unfollowa vhathu vhane vha vho ri ndi vhathu vha 10000 plus um kana ndi ri 10000 na na u ya nṱha fhedzi mafhungo aneyo ri nga si tou dzhenelela ngo tou ralo ngori a ri na vhuṱanzi a ri na vhuṱanzi nao zwino ro vha ro fanela ro amba naye ṋamusi fhedzi ene muṋe ro ri tshi mu fonela a ri vhudza zwo ri hei o fara o faro na zwine a vha khazwo zwenezwo a nga si ḓo kona u amba na riṋe kha ḓuvha ḽa ṋamusi zwenezwo kha ri tou postpona interview yawe na zwino ri ita ngo ralo fhedzi hezwo zwi imbi zwo ri khamusi vhathetshelesi vha vha siho kana vhathu vhane vha vho ri nga amba navho vha siho um sa vhunga ro zwi amba u hone o no ḓo vhuya sa mishumo nṋe tshivhuyu ro ḓi amba uri ri ḓo vhuya naye na zwino ro no vha naye muyani nda fhanoni ndi mishumo nṋe tshivhuyu ndi u bva fhalani kha ḽa tshilamba hoyunoni ndi a mu ḓivhesesa hoyunoni ha fani hoyunoni ha fani na ha fani na na na na na hoyu wa sigidi we ra vha ri khou amba naye zwino Ah, ndi amba uri eh, he mishumo hone ri mini na ṱhama yanga nṋe ndi hone masamaya ndi vhone vha ri Ah, u vuwa na u ima vhuya ḓamuni a vhasala mbeteni bigi bigi makomiere ee eh, mani ndi khou tambula namusi ri mbo ḓi tou ri ri nambe ri to swika ri nambe ri to amba nga tsha vhukoma ngori zwa sa raloi ah si nga si ḓivhe zwa ḓivhelekana si nga si ḓivhe zwa ḓivhelekana ṅwana mukana ni khou ḓipfisa ni ṅwana mukana Mhm. Eh, zwi ntaka nga maanḓa uri eh, ri khou takuwa ri khou ḓikolomba ri khou ita vhathu Hei, zwi khou bvela nga maanḓa mishumo nṋe tshivhuyu Ah, ndi amba uri musi ri tshi amba nga ha mishumo nṋe tshivhuyu ndi ni ḓivhela mafhungo a mabindu ndi muthu wa wane vhori ni a phandaphanda um ndo guma ni tshi khou ḓi ita mafhungo a dzikhuhu arali ndi khou humbula zwavhuḓi ni khou ḓivha khaho na mishumo uri kha ḓivha khaho ende tshi khou ḓo vula vhege ḓaho o dzi khou vula

ni songo vhilela muhasho ḓo dzhena khaḽo muhasho ḓo dzhena khaḽo ni songo na vhilela na luthihi um mishumo nṋe tshivhuyo um eh, fhedzi a ri ḓo amba ma mishumo ṋamusi ndi ḓuvha ḽa u fhedzisela ḽa ṅwedzi wa juni kana ṅwedzi wa fulwi ndi khou amba uri ndi state dza juni 2020 kana ndi ri ndi ḓuvha ḽa furaru um ṅwedzi u khou ḓivha wa fulwi gilimbili fumbili ri khou ḓivha kha ṅwedzi wa vhaswa a ri thu fhedza ri khou ḓivha kha ṅwedzi wa vhaswa ni humbula mini musi ri tshi amba nga juni 16 na mishumo

Ndi khou khwinisa vhaswa ri ḓo ḓi sapotana. ndi khou pfala Eh, fhedzi um mishumo ri khou ḓivha kha level 3 eh, ya lockdown fhano kha vunḓu ḽashu kana ndi ri fhano kha, kha, kha shango ḽashu ḽa afrika tshipembe um ri khou ḓi eletshedzwa uri ri ambare mimask hune ra tshimbila hone hoṱhe hune ra ya hone ri khou ḓi eletshedzwa uri ri sanitize u ṱamba zwanḓa nga tshisibe nahone lwa sekende dza fumbili kana tw- eh, ndi ngari 20 seconds ni ni nga vhudza mini vhathu vhane vha vho ri a vha tshena ndavha na lockdown kana a vha tshena ndavha na vhulwadze ha coronavirus nga na mukalaha He mishumo hai u nga ri mishumo nṋe tshivhuyo a ri tshe naye um kha ri mutevhele ngo tou rali musi ri si tshi khou ḓivha mutale fm vha ri for you vha ri for all master mind master of radio ho khou ḓivha nṋe uno ndo dzula murahu khudza ipfhi ndi bvo zwino swika zwezwo ndi tshi basa muthu tshelesi ndi khou tamba uri vhone vha khou ḓiphina nga maanḓa sesa hanefho vha dzula hone sina ndavha uri vha gai vha nangiwa gai fhedzi ro vhuya naye mishumo nṋe tshivhuyu o vho no suvhasuvha ro vhuya naye mishumo nṋe tshivhuyu ni khou ḓivha hone musi nṋe ndi hone muyani afho ndi khou manga zwo khou itea ee ḓuvha dzi network ḓuvha dzi network ṅwana mukala ni ḓo ri farela ḓuvha dzi network dza hanefha kha shoni fhedzi ro vha ri tshi khou ḓi amba ṅwana mukala ri khou ḓivha kha level three ya lockdown ndi hanefha lane ri khou ḓi lavhelela uri ri tambe zwanḓa nga tshisibe nahone lwa senyeledza fumbili um u ambara mimaski musi ri tshi ya vhathuni ndi nga vhudza mini vhathu vhane vho vho ri a vha tshena ndavha na mafhungo a vhulwadze ha coronavirus kana lockdown ṅwana mukala

ndi nga dzhena ko khasoni Hmm, hu si na mini mishumo nṋe tshivhuyo eh, kha musi ndi ri ṱuṅwe na mukalaha ṋamusi ndi ḽavhuvhili mane ṋamusi ndi ḽavhuvhili ndi hanefho ḽe nda vha mbo ḓi ri tuesday ḓo tou ṋanga vho muthu muthihi ane a vha uri ni a mu adima iṅwe na mukalaha ni ri vhudza uri hone ndi ngani ni tshi khou mu ṋanga ya sorry Eh, ṋamusi ndi ḽavhuvhili tuesday ḓo tou ṋanga muthu muthihi ane na vha uri ni nga mu ṋanga ni ri vhudza uri ndi ngani ni tshi khou mu ṋanga

a ke zwo vha ḓo dzumbula zwo ri mushadu na riṋe um u dovha hafhu a vha muṅwe wa mushumisani hanefha kha mutala fm vha ri for you for all ndi hola munna musekene wo vhurasta u funiwa nga raskangle o ṋangiwa nga mushumo u na riṋe fhedzi ai mushumo u na riṋe eh, kana ndi ri eh, mishumo na tshivhuyu ri khou livhwa nga maanḓa no kona u vha na riṋe thiri for you for all ralivo nga maanḓa mishumo na tshivhuyu kha zwo mutshile sivho zwi fara vha ri khou amba nene mishumo na tshivhuyu ndi u bva nefhala kha ḽa tshilamba um eh, a tshi khou ḓi amba zwo ralo uri u khou funa nga maanḓa khasho nahone ndi zwavhuḓi nga maanḓa ri a funa ri a zwi khoḓe zwe muthu tshiresi ri khou funa ri a zwi khoḓa fhedzi muthu tshiresi vha songo hangwa uri um eh, ṋamusi ndi ḓuvha ḽa fhedza matshelo u ḓo vha khou ḓivhadzwa miss south africa wa plus size um ane a ḓo vha uri ḓo vha fhinye kha vhoṱhe hanefhaḽa ndi hone u hone makhadzi wa vhana ndo ḓivhesa mpho gift maṱodzi ene ya vhori u khou ḓivha kha vhuimo thoma zwi ḓa kha mafhungo a dzi vouthu nahone ri khou ṱuṱuwedza uri vhathu we isani phanḓa na mu vothela makhadzi wa vhana a mbo ḓi wina a vhuye natsho tshiphuga tsha vha miss south africa wa plus size nga u tou ralo u wana mafhungo nga vhuḓalo yani kha kha kha kha vhudavhidzani hawe ha maluvhilo lwa muyani ndi facebook khathihi na twitter na instagram ni swike ni ri mpho gift maṱodzi hu na link henefhaḽa ndo mu wana nga u tou ralo mutshirisi hu sina na mini hu si no timatima zwinzhi zwinzhi kha ri zwi ambese musi ḓuvha ḽo tsha muthetshelesi um eh, u isa phanḓa na mafhungo ane a vhori ndi u ṱamba zwanḓa u ambara mimaski musi ri tshia vhathuni kha ri zwi farisese nga u tou ralo ngori vha nga zwi humbula hina musi ri kha ḓuvha ḽine nda vhori ndi ḽa vhufuṱa he ina 94 ri tshi kha lockdown fhano kha afrika kha shango ḽa afrika tshipembe um nga u tou ralo muthetshelesi fhedzi ayo ndi yayo yo vhambekea mushumo ine nda vha fara yone ṋamusi muthetshelesi nga ḽavhiri ḽa manakanaka hashtag tuesday ri khou choosa ne ine vhori ri funa ene muthetshelesi